il-mistiden tiegħi jiswa eh, l-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles Sikluna. Insellimlek. Insellem lilek u l-kull min qiegħed tisegwina x'illum mhux qed se ngħid biss semmiha għal min ukoll qiegħed jarana wkoll. Fil-fatt irid nfakkar in-nies li barra Isegwuna fuq ir-radju jistgħu jidħlu fuq il-Facebook page tagħna RTK 103 FM, fuq il-Facebook page ta' Newsbook, newsbook.com.mt u anki fuq il-websajt ta' Newsbook, newsbook.com.mt jew tibagħtu SMS fuq in-numru 50612 103, kull SMS jiswa tnax-il ċenteżimu ta' l-ewro. L-SMSs imbagħad jidhru fuq l-iskrin u nkun nista' naqrawlkom naqralkom ukoll. Fil-fatt aħna s-suġġetti li tkellimna fuqhom qabel kienu suġġetti varji, is-suġġetti li ħa nitkellmu fuqhom issa huma totalment differenti. Ara, Eċċellenza, is-soċjetà Maltija qed tinbidel. M'għadhiex kif kienet qabel, bil-pluses u l-minuses, bil-tajjeb u l-ħażin tagħha. U nixtieq nitkellem miegħek illum dwar allura r-rwol tal-Knisja kif għandu jinbidel. Imma qabel nitkellmu fuq dan għax daħal kun is-suġġett prinċipali xtaqt reazzjoni minn għandek biex ngħid hekk. Fuq da f'xahar mietu tliet isqfijiet Maltin. U kont tafhom personalment inti naħseb ftit jew wisq eh, lilhom it-tlieta U hekk kif tkun laqtitek inti din il-ħaġa?
B'mod differenti għaliex fil-każ ta' Adeodato Mikallef, mhm. dawn it-tlet isfid kienu Monsinjur Adeodato Mikallef, Monsinjur Silvestro Magro mhm. u Monsinjur Manuel Barbara. Mhm. It-tlieta reliġjużi Terezjan, Franċiskan, Minuri u Kapuċċin. It-tlieta kont nafhom personalment kif għedt inti, fil-każ ta' Adeodo Atomi, Kallef il-mibki Isqof li ħadem ħafna fil-kwajr għal ħafna snin, kien ta' età matura ħafna. Kont mort narah anke l-isptar fejn kien qiegħed jiġi kkurat u kellna ċ-ċans insellmu 'l xulxin, nitolbu flimkien u tlabtu jitlob ħafna għalija. Bħalma ġara wkoll fil-każ ta' l-Isqof Silvestro Magro li wara li ġie mil-Libja kien hawn Malta u dan l-aħħar kien marid u l-Provinċjal Ciampilli qalli Monsinjur qalli l-Isqof Magro mhux tajjeb u mort narah ukoll fid-dar ta' kura li għandhom il-Patrijiet Franġiskani Minuri Baħar iċ-Ċagħaq u Kellna ċans nitolbu flimkien. L-Isqof Magro meta ltqajt miegħu kien ġurnata qabel ma sejjaħlu l-Mulej, kien ħafna dgħajjef, imma għarafni u berikni wkoll għax tlabtu jberikni. Fil-każ ta' l-Isqof Manwel Barbara, il-mewt tiegħu kienet, Xokk kbir għal kulħadd għaliex l-Isqof Barbara kien relativament żgħir fl-età u miet waqt l-irqad fil-5 ta' Jannar. Kelli l-opportunità u anke ngħid jiena id-dover li nippresiedi l-funerali tagħhom u hekk nagħti sinjal ukoll mhux biss ta' solidarjetà mal-familji reliġjużi minn fejn ġew dawn it-tliet isqfijiet missjunarji li l-Mulej sejħilhom fi żmien xahar, f'temp ta' xahar, tliftna tliet isqfijiet Maltin li ħadmu fis-snin f'oqsma differenti tal-missjoni tal-Knisja, Monsinjur Adolfo Micallef il-Kuwejt, anki waqt il-gwerra tal-Kuwejt, b'sagrifiċċju. U dik baqa' baqa' jissemma ħafna fuq, jien kont intervistajtu fit-tul mhm. fuq l-esperjenza tiegħu fil-Kuwejt waqt il-gwerra. U anke għal l-istima li biha żammew nħabba li għamilek. Iva, u anke fil-messaġġi li waslu. Interessanti ħafna li kellna l-funeral f'live streaming minn San Ġwan eh, u kien segwit ħafna wkoll mill-Kuwait. Eh, u il-messaġġi li waslu il-kol kemm huma fakru din il-ġenerożità kbira ta' isqof li jibqa' mal-poplu tiegħu f'ċirkustanzi terribli mhm. biex tajta mhm. naqra soft, mhm. terribli. L-istess għamel eh, l-isqof Silvestro Magro. Mhm. Dana kien isqof li Bengazi eh, ra il-knisa tiegħu tinqered dan. Mhm. Mhux biex tiġi segwestrata u zawa għal affarijiet profani, ma batra tinqeret, ġviri kellu imur tripli biex għaliex kien titlob is-sikurezza tiegħu, dam il-Libja kemm seta' Ċirkustanzi diffiċli ħafna u meta ġie Malta, niftakar mort insellimlu, kien jidher. Bniedem li għadda minn tbatija kbira b'mod speċjali tbatija psikoloġika għax hemm it-tbatija fiżika. Hemm it-terrur fiżiku imma t-tbatija psikoloġika mbagħad ikollha effetti kbar u Silvestru jiena sejjaħtlu martri. Martri għaliex għalkemm ma ċarċarx demmu, ta ħajtu f'diffikultà kbira u b'xhieda ta' fedeltà lejn il-poplu tiegħu. L-Isqof Barbara ta ħajtu b'mod differenti, hu kien jiġi Malta ta' kull sena b'mod regolari u ma kienx jiġi Malta biex għal ftit mistrieħ imma anke kien jiġi Malta biex jagħmel fundraising għad-djoċesi tiegħu biex biex isib min jista' jgħinu u l-mod kif kien jitkellem fuq l-eżiġenzi jkunu juru d-difikultà ta' isqof missjunarju li jrid ikompli jassigura l-għixien tas-saċerdoti djoċeżani tiegħu, li jieħu ħsieb il-katekisti għaliex l-Afrika mhux biex is-saċerdoti imma l-katekisti wkoll huma parti importanti ħafna mill-pastori tal-Knisja, u kien ukoll magħruf, kont niltaqa' miegħu sikwit ukoll fil-laqgħat li kien ikollna tal-Child Protection, għax hu kien inkarikat mill-Isqfiet meta nkont Ruma u anke dal-aħħar kemm ili Malta bħala Isqof, konna niltaqgħu f'konferenzi li għandhom x'jaqsmu maċ-Child Protection, u hu kien jiġi jirrappreżenta l-Isqfijiet tal-Kenja fuq il-kwistjoni tal-tutela tal-ħarsien tal-minuri minn l-abbużi u minn kull kwalità ta' ħsara li jista' jsirilhom. U kien bniedem attiv ħafna f'kultura fejn din il-ħaġa jew ma tissemmiex jew titgħatta kemm jista' jkun malajr. Hu kellu din il-vuċi profetika li, bħalma qalu l-isfijiet Kenjani li ġew, apposta Malta għall-funeral tiegħu li t-telfa tiegħu tinħass b'mod qawwi. Jiena għadt, b'mod speċjali fil-funeral ta' l-Isqof Barbara, li hemm bżonn nibqgħu nitolbu biex il-Mulej iberikna bħalma berikna dejjem bi spirtu missjunarju. Għaliex. Rikkezza enormi di. Hija rikkezza kbira, jiġifieri meta inti mill-missjunarju tiegħek jintgħażlu l-isfijiet u għad għandna isfijiet missjunarju fil-Honduras. Għandna lil Vincente Costa li issa kważi Brażiljan tant ilu hemm imma l-kemm huwa proud li hu mill-Birkirkara wkoll evidentement. Bħala Deodato.
Bħal Deodato Mikalle. Semmejt. All right, ġustament. U għandna Isqfijiet missjunarji li jagħtu xhieda sabiħa. Anke l-isqfijiet bħalna lil Joe Spiteri minn Ħal Luqa li huwa nunzju, imma f'pajjiż missjunarju hu, jiġifieri l-Afrika, u jgħix mal-poplu fejn qiegħed, rappreżentant tal-Papa, u jrid jieħu ħsieb imbagħad jipprovdi bil-pariri tiegħu, mhm. bir-riċerki li għamel l-aħjar isfijiet għal dak il-pajjiż responsabilità kbira. Mhm. Anke missjoni bħal tan-Nunzju Joseph Spiteri hija missjoni altament missjonarja.
Verament, Ma nafx, tliet isfijiet f'xahar. Inti m'għandekx qed iżżomm il-weraq ta' żebbuġ fil-but tal-ġled. Le, għax jgħidu, Ruma tgħallimt, kienu jgħidu meta għall-kardinali jgħidu, aħna ngħidha għaliex din hija tradizzjoni qawwija Ruma, meta jmut l-ewwel kardinal, imorru jagħmlu t-testment il-kardinali l-oħra. għax fuq tlieta toqgħod il-borma, meta jmut it-tieni wieħed imorru jqerru. Meta jmut it-tielet wieħed jagħmlu festin għax ħelsu għal dik id-darba. Jiġifieri testment, rara u festin. Eh. Ma xorta jmorru l-funerali ta' u jibku dak li kull kollegi tagħhom. Jina ma kellix ċans nagħmel festin għaliex eh, inti ma tkunx taf meta se jsejjaħek il-mulej u l-arċis off Ma għandu l-ebda dritt fuq ħaddieħor li ma, li ħaddieħor m'għandux. Imma jien għandi talba. Inħobb ngħallimha lill-poplu u hemm u min jaf kemm-il darba jisimgħuni ngħidha. Lil Ġesù ngħidlu, Meta trid inti, għax wara kollox hu meta jrid hu. Ekku. Imma ngħidlu jien m'iniex mgħaġġel. Ita, jiġifieri, għax inti almenu biex ikun jafu. eh, Jiġifieri hija m'iniex mgħaġġel, issa mbagħad jagħmelu xorta se jagħmelu. U kulħadd jgħod toġbu ta' dit talba. Qabel nibdew fuq is-suġġett tal-lum, għaw xi ħadd batilna SMS fuq ħalluqa. Għal ma nistax nifhem kif il-parroċċa ta' ħalluqa bqajna b'qassis wieħed.
Ejja, mhux eh, eh, qassis wieħed full time. Din hija problema mhux żgħira. Eh, kien hemm viċi li Bi ftehim għandu issa missjoni oħra mhm. importanti ħafna. Eh, mhux faċli naqbad ngħid isma' jiena eh, se nibad viċi millu malada. Mhm. Eh, kull parroċċa tiegħu pjaċir li jkun hemm viċi wkoll, naf li l-kappillan qiegħed anke taħt ċertu pressure, speċjalment fil-weekend, kien hemm diġà min qalli f'din il-ħaġa. Sfortunatament 'il quddiem se naslu, forsi diġà bdejna, bil-parroċċi mingħajr viċijiet. Tajjeb il-poplu jkun jaf. Jiena meta dħalt is-seminarju, Konna sittin seminarista. Inti meta dħalt f'Għali Ġew kemm kont? Eh, konna iżjed, għax ara kien hemm dak il-grupp tal-ħamsin. Kien hemm grupp eħ. U mbagħad kien hemm aħna.
Eh, ġifieri. U grupp ieħor. Aħna magħna fil-1978 seminaristi b'kollox konna sittin. Mhm. Illum b'kollox is-snin kollha huma sittax. Mhm. Jiġifieri. U Malta żdiedet il-popolazzjoni. Il-popolazzjoni żdiedet, biss it-twelid ma żdiedx. Jiġifieri bħala proporzjon ta' twelid li naqas drastikament, jiġifieri mhumiex qed jitwieldu tfal. Bil-proporzjon bqajna l-istess kemm hemm popolazzjoni ta' żgħażagħ għandna fis-seminarju. Hija proporzjon skont il-popolazzjoni żagħżugħa. Aħna l-eżiġenzi qegħdin jikbru għax il-popolazzjoni veru qiegħda tikber ukoll, imma jiena rrid naħdem bil-kleru li għandi, mhux dak li m'għandix. Jiġifieri jista' jkun li aħna resqin lejn parroċċi fejn ikun hemm il-kappillan bħala l-uniku saċerdot.
Ejja niġu għas-suġġett, għas-suġġett tagħna u qabel insaqsik nirringrazzja lil Sur Mark Borg li qed isegwina u li qal li jekk nirriżenja jien tinbidel il-Knisja. Kieku faċli daqshekk nagħmilha bla ebda għaġla, għaġla ta' xejn. Imma fis-soċjetà tagħna, s-soċjetà Maltija qed tinbidel. U il-fatt li konna qassisin inqas ukoll sinjal ta' din il-bidla. Imma ħan jieħdu xi sinjali oħrajn li jgħidu la tas-sekolarizzazzjoni. U nitkellmu ftit dwar iż-żwiġijiet. Mela. Statistika li ġiet preżentata fil-Parlament uri li l-att ta' żwiġijiet ċivili huma iktar is-sena li għaddiet u anki ta' qabel iktar miż-żwiġijiet reliġjużi. X'tgħidlek din l-istatistika lilek?
L-ewwel nett tgħidli għaliex meta tanalizza tirrealizza li hemm żwiġijiet li jsiru bejn dawk li mhumiex Maltin ma' dawk li mhumiex Maltin, barranin ma' barranin. Hija xi ħaġa tajba għall-industrija tal-pajjiż li l-industrija ta' żwiġijiet Malta qiegħda tiżdied u dawn ħafna drabi jkunu ċivili, ġifieri kien hemm madwar 800 minn dik l-istatistika ta' żwiġijiet ċivili li kienu barranin li ġew Malta biex jiżżewġu Malta għax Malta togħġobhom. Aħna nieħdu pjaċir. li l-barranin jiġu hawnhekk biex jiżżewġu u jibqgħu jiftakru f'Malta fir-risq it-tajjeb u l-ħażin. Nispera jkollhom risq tajjeb għax inkella jibdew jidgħu b'Malta għax ikunu żżewġu hawn. Imma ġifieri hija industrija qawwija li qed tikber u allura qed iżżid ukoll in-numru ta' żwieġ ċivili. Barra minn hekk għandna wkoll id-divorzju issa. U meta inti għandek persuna divorzjata li ma ġġibx ġabitx in-nullità bil-Knisja, biex tiżżewweġ trid tiżżewweġ biċ-ċivil, ma tistax tiżżewweġ bil-Knisja, dik huwa fattur soċjali li jinkoraġġixxi wkoll u jżid in-numru taż-żwieġ ċivili. Biss il-Maltin li jistgħu jiżżewġu bil-Knisja meta jaħsbu fi żwieġ, jaħsbu fi żwieġ bil-Knisja. Jiġifieri jiena niltaqa' wkoll ma' koppji li jixtiequ jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tagħhom għaliex ix-xewqa tagħhom hija li jiżżewġu bil-Knisja. Anke min ma jistax jiżżewweġ bil-Knisja jixtieq jiżżewweġ bil-Knisja imma wieħed jaf li hemm regoli stretti ħafna fuq iż-żwieġ bil-Knisja. Jiena meta kull sena nagħmel il-quddiesa għal dawk li se jkunu jiżżewġu, Huwa waħda mill-okkażjonijiet rari kważi fejn ma jkunx hemm post għan-nies fil-Konkatidral ta' San Ġwann. Dis-sena kellna esperjenza qatt ma kellna, tant ġew żgħażagħ għal din il-quddiesa li nagħmlu għall-koppji li se jiżżewġu dis-sena, li ħin minnhom rajthom bil-wieqfa u din ma tantx togħġobni jien li dak li jkun irid jagħmel siegħa bil-wieqfa. U hekk ilhom itelgħu fil-postijiet tal-kapitlu, ġifieri għal darba minflok il-kanonċi kien hemm l-għarajjes, mhix idea ħażina, u anke fuq il-presbiterju peress fejn ikun hemm il-konċelebranti, u hekk il-katidral kien mimli mhux biss fil-post għal-lajċi imma anke fejn hemm suppost il-kapitlu, l-kanonċi u l-qassisin kien mimli għarajjes li se jagħtu s-sagrament tal-imħabba, s-sagrament taż-żwieġ lil xulxin ħaġa sabiħa ħafna. Ġifieri jekk aħna nieħdu din il-bulk kbira ta' barranin li qed jiżżewġu Malta u allura qed jiġu jirreġistraw iż-żwieġ tagħhom hawnhekk bħala żwieġ ċivili, aħna nirrealizzaw li l-proporzjon għadu dak li kien dejjem. Interessanti ħafna li uħud minn dawn in-nies barranin li jiġu Malta żwieġ ikunu interessati, għalkemm ma jistgħux jiżżewġu bil-Knisja, li jkollhom il-messa nxena ta' żwieġ fil-Knisja. Fil-fatt anke Newsbook kellu l-istorja s-sena li għaddiet ta' koppja Ażjatiċi li marru u talbu li jkollhom quddiesa Ta' parsi quddiesa u kien hemm wieħed libes ta' qassis. Ma kien qassis xejn u r-rit li għamlilhom ċivili għamlu ta' parsi rit fil-knisja. Jiġifieri kultant min ma jistax jiżewweġ bil-knisja jkollu wkoll l-għatx għal ritwal sinifikattiv eh, ta' żwieġ reliġjuż. Ma fil-fatt li qed ngħidu jekk mill-lista ta' żwiġijiet ċivili jekk qed imhem sew. Nek il-barranin li jżewġu barranin u ma l-lista ta' żwiġijiet reliġjużi li tal-Gvern iżżid kemm ta' Għawdex, għax jien infurmat li ma kinitx inkluża, u dawk li r-reliġjon tradizzjonali tagħhom. Mbagħad ikun hemm, ejwa, qed tfakkarni li jkun hemm ukoll żwiġijiet reliġjużi li ma jkunux reġistrati, u allura fl-istatistika tal-Gvern ma jidhrux, għaliex ikunu żwiġijiet ċivili. li mbagħad jiżżewġu biċ-ċivil għaliex qed jistennew waħda mill-partijiet qed tistenna sentenza tat-tribunal tal-Knisja għadha ma waslitx jiżżewġu biċ-ċivil, meta mbagħad is-sentenza tiġi pożittiva u jkunu jistgħu jiżżewġu bil-Knisja, ma jsirx żwieġ rikonoxxut ċivilment għax dak ikun diġà hemm bejn iż-żewġ bejn l-istess koppja, allura mbagħad issir ir-rit reliġjuż li jbierek iż-żwieġ ċivili Għaliex issa jista' jitbierek iż-żwieġ ċivili meta mbagħad l-impedimenti kollha, dak li jfixkel iż-żwieġ reliġjuż jiġi jinħall, jista' jiġi mbierek bir-rit ta' żwieġ u fiċ-ċivil jibqa' dak iż-żwieġ ċivil imma l-Knisja tbierek imbagħad, la tista' tbierek, il-Knisja tbierek. Il.
Xi ħaġa oħra, index ieħor, xi ħaġa li turi l-proċess, naturalment, hi l-ammont ta' nies li jmorru quddis il-Ħadd. U l-Knisja minn żmien għal żmien kienet tagħmel ċensiment għamlet wieħed mhux hekk fit-tmiem tas-sena tas-sena li għaddiet. Eh, wasalna x'imkien qegħdin qrib ir-riżultat. Mhux sigriet li mill-aħħar ċensiment li sar fl-2005 inqas nies qed imorru l-Quddies tal-Ħadd, jiġifieri mhm. jiena mhux qed ngħid xi ħaġa li se tidher headlines mhm. għadha mhm. fil-ġurnali. Li ridna nkunu nafu hija li jkollna profil, li żjed ħaġa importanti, iżjed minn numru, il-profil tal-komunità li qed tiġi l-quddiesa nhar ta' Ħadd bħalissa. Issa inti tieħu snapshot, jiġifieri aħna għażilna Ħadd u inti isek għandek ritratt, tiħodli ritratt illum, nawgura li jekk toħoduli sena oħra ma nkunx ħxint int, se tkun irqaq. Imma dena affarijiet u nat għax. Nawgura. X'inti hekk hope eh, flows eterni. Imma ġifieri inti meta tieħu snapshot qed tieħu ritratt ta' dak li jkun f'mument mm. partikolari. L-għada jista' jkun iżjed u jew inkella inqas. Barra minn hekk, li jinteressana ħafna nkunu nifhmu, pereżempju, iż-żgħażagħ kien hemm, l-anzjani kien hemm, l-età medja kien hemm, dawn affarijiet li qed jiġu analizzati u min inkarigat, għax hemm minjiera ta' informazzjoni li qed tinġabar, Għandu ż-żmien tiegħu, ma tippretendix li se nagħtihulek malajr, imma meta toħroġ l-informazzjoni kollha, u bħalissa qegħdin f'dan l-istadju, nipproċessaw, jiġifieri min ħa sehem għandu d-dritt jgħid issa aħna ħadna sehem f'dan l-eżerċizzju, m'għandniex dritt inkunu nafu, ovvjament inti ħadt sehem fl-eżerċizzju u anke l-poplu inġenerali u għandu d-dritt ikun jaf ir-riżultati x'inhuma u jien naħseb Jekk ngħidu hemm bżonn it-trasparenza fid-dinja, rridu nkunu aħna l-ewwel li nagħtu l-eżempju. Jiġifieri jiena qed nimpenja ruħi li r-riżultati kollha jkunu ppubblikati, imma l-esperti li huma responsabbli mill-ipproċessar ta' din l-informazzjoni qed jgħiduli, jekk inti tibda Moshe Acisov, Tagħti riżultati hekk ma tkunx qed tagħmel servizz il-poplu għaliex meta inti tanalizza sew, ir-riżultati jafu jitbiddlu f'parroċċa. Pereżempju, il-profil jippermettilek li inti tkun taf parroċċa parroċċa, Kemm residenti minn dik il-parroċċa marru l-quddies. Mhux bilfors dik il-parroċċa. Anke x'imkien ieħor. Anke x'imkien ieħor.
Din il-ħaġa li jiena jekk ngħid isma' f'dik il-parroċċa marru ftit. Imma kien hemm pereżempju grupp minn dik il-parroċċa għamlu rtir. Ma kinux fil-parroċċa imma dawn huma nies. Jo xi morru għand tad-dar, pereżempju għand ommhom jew. Dawn jieħdu żmien. Anke il-profiling ta' età u anke jinteressani ħafna għax hija informazzjoni verament prezzjuża għalija, hija liema ħin qed jippreferu n-nies. Is-Sibt filgħaxija, il-Ħadd filgħaxija, tiddependi minn żona rurali Ozora fil-Belt, hemm ukoll informazzjoni oħra li aħna għamilna permezz ta' survey differenti. U dan l-ewwel darba li sar da' survey? Dan l-ewwel darba li sar survey li huwa statistikament validu għaliex jiena insistejt ħafna li jekk se nagħmlu survey, meta joħroġ ir-riżultat tiegħu, dak li jkun u jifhem fl-istatistika jkun jista' jgħid, dan tista' timxi fuqu u anke tista' anke tagħmel projections fuqu, tista' tippjana fuqu. Jiġifieri is-survey li qalulna għall-popolazzjoni ta' Malta li jkun validu jekk tagħmlu biżjed mhux se jkollok hemm differenzi li huma sostanzjali, huwa li jkollok elf risposta. Ġeneralment 500 biżżejjed qalulna, imma aħna għamilna sample ta' elf risposta, biex ikollok elf risposta trid tagħmel iżjed surveys għax ikun hemm min ma jridx jirrispondi. Bit-telefon nimmaġina. Bit-telefon sar, kumpanija stabbilita, kien hemm mistoqsijiet mhux biss fuq il-quddies, imma anke fuq il-fidi ta' dak li jkun, fuq il-kultura tiegħu, l-appartenenza reliġjuża, kien hemm min risponda li mhuwiex Nisrani, mhuwiex Kattoliku, u anke l-atteġġjamenti tagħhom għall-eżistenza ta' Alla, għall-mewt, għall-ġenna u l-infern. Dan se jagħtina profiling differenti tal-popolazzjoni in ġenerali u għamilna wkoll dak li jgħidulhom headcounts, jiġifieri fil-Milied, pereżempju, jien tlabt il-kappillani, Uħud mill-kappillani tawni, biex ngħidu hekk, dati preċiżi, tawni numri preċiżi, u dak ukoll inti jkun tista' jgħinek tara d-differenza bejn Ħadd normali fis-sena u Ħadd jew inkella festa pubblika importanti, bħal mul-Milied. Dak huwa wkoll, biex ngħidu hekk, element ta' analiżi importanti. Meta jkollna dawn ir-riżultati kollha flimkien, aħna beħsiebna nippreżentawhom, kif il-poplu għandu dritt jkun jaf, imma wkoll jiena nixtieq li nippreżentawhom f'kuntest ta' se nagħmlu issa, għandna dawn, xi jfissru, ovvjament jiena meta nagħti r-raw data dak li jkun jista' jinterprethom, mill-perspettiva tiegħu, għandu dritt. Imma jiena jinteressani wkoll ngħid, issa, da xi jfisser, il-Knisja f'Malta fejn qiegħda? Jien qed nistaqsi wkoll il-Isqfijiet sħabi meta niltaqa' magħhom barra minn Malta, anke Ruma, kont hemmhekk il-ġimgħa li għaddiet, fejn qegħdin il-pajjiżi Ewropej? Franza per eżempju 4%, eh, l-Italja 10, 10% morru il-qoddis il-ħadd. Imma ġifieri aħna meta naslu għal kwota ta' irridu wkoll narawha għax aħna mhux biss parti mill-Ewropa politikament u ekonomikament imma anke kulturalment. Ormai is-sekularizzazzjon jew il-mod kif il-bniedem iqatta' mill-ħin, iqatta' l-ħin, huwa parti mill-kontinent Ewropej. Ġifieri l-għażliet tal-poplu tagħna jirriflettu l-kultura moderna. Aħna se jkollna se jkollna biex ngħidu informazzjoni fuq xiex nirriflettu u fuq xiex naħdmu wkoll. Il-Knisja trid twieġeb għal dan issa. Għalkemm dan riżultat għadu mhux f'idejha l-Knisja, l-Knisja kienet impenjat ruħha li joħroġ pjan pastorali mill-bidu ta' Jannar. Qegħdin issa qisu fl-aħħar ta' Jannar u ġara, meta hu previst li joħroġ dan il-pjan eh, pastorali? Il-pjan pastorali li huwa fuq żewġ binarji iddiskutejni fl-Assembleja mm. Dioċezana li qed nagħmlu għal ħabta ta' Kristu Rej lejn l-ħadd ta' Novembru. Iddiskutejniha wkoll fil-live-in tal-kappillani li sar wara l-Milied fil-bidu ta' Jannar. Il-binarji huma l-evanġelizzazzjoni u d-djakonija, biex niftehmu għax dawn huma żewġ kelmiet bil-Grieg, l-aħbar it-tajba u l-qadi, li huma biex ngħidu hekk ir-ruħ tal-missjoni ta' Ġesù, għaliex hu ġie biex iħabbar is-Saltna u hija aħbar tajba, imma hu ġie wkoll biex jaħsen ir-riġlejn, jiġifieri tana l-kmandament tal-qadi, tad-djakonija, tal-imħabba ta' bejnietna. Jiena Agħfas naqra l-brejkijiet għaliex dawn iż-żewġ proposti, waħda minn Father Rene Camilleri u l-oħra minn Father Monsinjur Charles Cordina, kien għad baqgħalhom qisu ruħ li tgħaqqadhom it-tnejn. U jiena Dinha ma naħsibx li għatta pubblikament, imma ma importax ngħidu hawnhekk. Mhm. Meta meta nitlob fuq din il-ħaġa, kultant fit-talb tirrikorri l-istess immaġinu. Jiena meta jiġri li hekk fit-talb fuq xi ħaġa ngħid xi ħadd qed jipprova jgħidli xi ħaġa. Mhm. B'xek li bat li SMS, imma naħseb xi ħadd li l-qalbi qed jgħidilha xi ħaġa. U jiena meta naħseb fil-pjan pastorali, Naħseb dejjem fil-esperjenza ta' Ħadd il-Għid ta' Ġesù mad-dixxipli ta' Għemmaws. U r-rakkont tad-dixxipli ta' Għemmaws fih il-mument meta Ġesù jispjega l-Kelma lil nies li għalkemm kienu jafuha ma riedux jaċċettawha. Ġifieri dawn id-dixxipli ta' Għemmaws kienu semgħu li Ġesù qam mill-imwiet, bħalma smajna aħna. Imma daw qalu isma' daw ħmerijiet tan-nanniet ħa mmorru 'l hemm. U lilu qalulu inti l-unika barrani li ma tafx ġara u issa dan għaddew tlett ijiem ta' ġew xi nisa qalulna, eh, qisha n-nanniet, eh, mhux tan-nanna daw, u sejrin lura. Hu jispjegalhom, jispjegalhom anke r-regola tas-salib, u intom mhux hekk kellu l-Iben ta' Alla jgħaddi għall-glorja permezz tas-salib. Jiġifieri hemm il-mument tat-tħabbira, hemm il-mument imbagħad fejn jgħarrfuh fil-qsim tal-ħobż, li huwa wkoll is-sagrament tal-qadi. Jiġifieri jiena naħseb din ir-ruħ issa rridu biex anke tillonċjah b'mod, b'narrattiva nħoss jien, li tixgħel l-immaġinazzjoni, nagħtuh din. U allura qed naħdem mal-kollaboraturi tiegħi, qed nantiċipa jien, se jkun l-end result. Jiena nixtieq li dawn iż-żewġ ingħaqduhom u ninterpretawhom u nippreżentawhom fin-narrattiva ta' Emmaus, Biex il-Knisja f'Malta tiltaqa' mal-Mulej hu jħabbrilha l-Kelma imma wkoll hu jaqsam il-ħobż u allura fil-mument tal-qadi. Jiena naħseb li tajjeb ikollna narrattiva mill-Testment il-Ġdid biex aħna nkunu nistgħu meta ngħid il-pjan pastorali l-esperjenza ta' Emmaus. U allura inti għandek xi ħaġa li nkitbet elfejn sena ilu imma hija rilevanti llum u b'xi mod Tirrealizza li l-pjan pastorali se jwasslik ukoll għall-esperjenza tal-Quddiesa għax il-Quddiesa hija l-Emmaus ta' kull nhar ta' Ħadd. Il-Mulej fil-Quddiesa jispjegalna l-Kelma, sakemm mal-qassis ma jħassarhiex bl-omelija, u jaqsam magħna l-ħobż, jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija. L-esperjenza t'Emmaus turi wkoll Il-qadi fis-sens li dawn fetħu qalbhom għal dan li ma jafux min kien u minflok ħallewh imur jorqod barra billi qalulu ejja u orqod għandna. Ejja magħna għaliex sar sar il-ħin, jiġifieri din l-akkoljenza, l-akkoljenza, huma l-ewwel qalbhom bdiet tħeġġeġ imma huma u jilqgħuh laqgħu l-Mulej Ġesù. Ta' min nirriflettu fuqha din ukoll. Aħna qegħdin biex ngħidu hekk sfidati, sfida kbira, li nkomplu l-Akkoljenza li aħna niċċelebraw fil-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl, niċċelebraw il-barka kbira li ġiet fuqna b'akkoljenza kbira ta' 276 nawfragu, mhux tnejn, Mhux 27, 276. Fosthom kien hemm priġunier jismu Pawlu. U dan ġabilna, biex nuża l-espressjoni sabiħa ta' Dun Karm, l-oħla dawl, id-dawl iżjed ħelu, li huwa l-kelma ta' Ġesù.